Nā, ka huri tātou ināianei ki te tohu e kīia nei ko te tohu Huia te Reo. Nā Te Wānanga o Aotearoa anō te pūtea tautoko tēnei o ngā tohu. Anei a Te Ururoa Flavell, te kaiwhakahaere matua o Te Wānanga o Aotearoa hei tuku i tēnei o ngā tohu. Tēnā koe, te rangatira. E te whare, tēnā tātou katoa. Ko ngā kanohi e mōhiotia ana, tēnā anō tātou. He pōtae hou tāku i tēnei wā. Nōku te waimarie kua noho hei tauurungi mō te wānanga o Aotearoa i ao. Ki ngā mema pāremata, kei te mōhio tonu au kei konei wētahi. E kore au e whakahua ingoa kei mahue ake tētahi. Heoi anō, ka mihi ki a tātou katoa, nā runga i te Te āhuatanga o tā koutou tautoko mai tēnei kaupapa. Rāwinia, Kōroko Nāhiwi me te Poari o Te Taura Whiri i te Reo, ka nui te mihi ki a koutou katoa. Me mihi tātou ki ngā mea i waimarie i te pō mai te tīmatanga mai ki tēnei wā. Homai te pakipaki mō rātou katoa. Ka mutu ki ngā kaiwhakawā, kātahi te mahi uaua, Kātahi te mahi uaua, homai te pakipaki mō tērā hunga i nga āta titiro, i āta whakawā. Me tuku mihi tātou katoa ki te hunga i kaha nei ki te kawe i tō tātou reo, ki te whakarauora i tō tātou reo, i uta i tai te ao i te pō. Kei te rangona tō tātou reo. I ngā tōpito katoa o te motu, engari me māia, me māia, me whai tonu i te tauira o ētahi pēnei a Guyon Espiner, tjö, ka nui te mihi, ko korua ko tō hoa Jack Tame, ka pai hoki, kia rongo te taringa Pākehā i te, i te, i te reo Māori e kōrerohia ana. Ā, ka mutu, ā, e pakipaki. Ā, i te pō nei, kite tātou i ngā momo huarahi ki te reo. Rorohiko mai, waiata reo Māori mai, ka mutu, fortnight mai, he aha rānei, ngā momo huarahi ki te reo, ā, kei a tātou te ao. I ngaua, e, engari, kia kaua tātou e pōhēhē kei te pai tonu te āhuatanga o tō tātou reo. Kei roto i te wānanga Aotearoa i tēnei wā, ā, te āhua nei, āhua 60 paihēneti, Ono te kaupāhēneti o ngā wānanga o roto i Te Wānanga o Aotearoa, he wānanga reo Māori. Kua kī katoa ngā pakitara o te whare, arā anō te hunga e hiakai tonu ana ki tō tātou reo. Nō reira, kia kaua tātou e mataku ki te whāngai atu i tō tātou reo ki ngā wāhi katoa. He pai te āhuatanga o ngā mea o roto i te wānanga i tae mai i te pō nei, nā kei te kite atu, kua rata mai te ngākau Pākehā ki tō tātou reo. Nō reira, ka mihi, Ka mihi ki a ra, koutou katoa, me te ki, a, ko te, kei roto i te kōpaki nei, ehara i te kōpaki o te Kāwanatanga o wai rānei, engari he kōpaki hou, e mea ana, ko tēnei hunga, i kaha nei, i roto i ngā whiriwhiringa katoa, i toa, i waimaria i te pō nei. Me homai te pīki pakipaki, mō. Kupa App, Spark and Te Aka Māori Dictionary. Ā, tēnā anō tātou e te whare. Ā, hoi anō, he aha he, hei tāpiri atu ki ngā mihi kua tukuna e te tuahine nei. Ā, ngā mihi ki tātou katoa i te pō nei. Ā, me pēnei pea te kōrero. ā, ko te tikanga i tutuki pai ai tēnei kaupapa i runga anō i te hononga i waenga i a Spark, otirā me mātou o te hunga i manaaki tonu e tiaki tonu nei ngā taonga a Te Muru Māra. Ā, e mihi ana ki a Spark, otirā ki a Lisa tonu i Tūhono mai ki a mātou i runga anō i te hiahia kia tika te reo, ā, kia rongo hoki te reo Māori i roto i ngā whakariterite mō tētehi taupānga e hāngai ana ki te reo. Nō reira, e mihi ana Ā, ki a koe, te tuahine, ka mutu, tērā anō tētehi hononga, ko Ngāti Mahuta tēnei, anei anō tētehi uri nō Pāoa, nō reira kei tērā ā, whiringa o te whakapapa i waenganuia i a māua, tērā pea kei reira te pai, painga o tēnei kaupapa. Ko tāku ki a koutou, mehemea e taea ana, anei tētehi tauira o tētehi rōpū Māori iti, e hono atu ana ki tētehi kamupene nui i raro anō i te whakaaro Māori. Nō reira e hoa mā, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.